باش من دکۆ زانیارم مامۆستای زمانی ئینگلیزی سلااو ئەم کاتتان باش من ناوم میهنە مامۆستا و ڕاهێنەری گروپی لێزینم بۆ سەمای بالە بە خۆشحاڵیەوە من خوێندکاری زانکۆی ئەمریکی پێوەند فەتاح لامان کاتاکێک لە ئەندامانی نادی شەترەنج لە زانکۆی ئەمریکی لە عێراق سلەیمانی سڵاوتان لێبێت من ناوم شێوازە دەرچوو بەشی کلینیکاڵ سایکۆلۆژیم لە پرۆگرامی هیوا وەکو مامۆستایەک بەشداریم کردووە بەشی وەرکشۆپ ئەڵێمەوە سڵاوتان لێبێ من مامۆسا شۆخان ئیسماعیل مامۆسای ڕاهێنەری یۆگا و ڕاهێنەری پەروەردەییم. Hello, my name is Lana and I'm an international study student at the American University of Iraq Slemani. For this summer I'm an art instructor. مامۆستا سیڤەرم مامۆستای وانەی هونەرم لە دەورەی هاوینەی کتێبخانەی زانکۆی ئەمریکی ئەمە بەس ئەبڵام بەڕێبەری کتێبخانەی زانکۆ ئەمریکی لە ڕق سلێمانی و هەروەها خاوەن بیرۆکە و بەڕێبەری پرۆژەی هاوینی هیوە پرۆژەی هاوینی هیوە پرۆژەیەکی پەروەدەیە بۆ ماوەی دوومان بەردەوام بوو هەمە کۆرسێکی تێر و تەسلمان دابین کردووە و وەک خۆم کەوانی نزیەکە دەڵێمانێ بۆ پڕی توانامەوە هەڵبدا دەگەڵ کوڕان و کچانی شارەکەم لەگەڵنا بەردەوام بم ئەوەی کە جێگەی دڵخۆشی ئەوەیە کە ئەو نزیکەی مانگێک زیاترە گۆڕانکاریکی باش لە خوێندکارەکان نبینم چ ئاسی سەرتاکان چ ئاسی مام ناوەندەکان ئەوەی کە یەکەم جار بینراوە و یان تواناکان بۆ ئێستا بە شێوازێکی تر دەتوانن هەنێ وشەی نزی هەم بڵێنەوە هەم ئاخاوتن بکەن هەم کۆمەڵە پرسیاری فکری باشکەن کەم ڕانانە بەردەوام باوکەریگە کتێبخانەی وەلاکیس لەگە زانکۆی ئەمریکی توانیمە بەشێکی باش لە پامەکەم بگەێنم بەشدارم کردوە لەم پڕۆژێکتا با ئیندەرزی ئینگلیزیەکە زۆر خۆشم بە تایبەتی ئەو مامۆستای کە لەگەڵمانە زۆ زۆ بەگیان کێمانە ئینجا زۆر نەرمونیانە بە تەکیدی ئەوێ تێ بگەن ئینجا شتاکە بە سەرمانە تێپەڕ سڵاو من ناوم ڕەحەت دەروێش ئەحمەدە خوێندکارم لە زانکۆی ئەمریکی بۆ ماوەی چەند ساڵێکە نزیکی دوو ساڵە بێ لەگەڵ کتێبخانەی مۆلاکیز لە زانکۆی ئەمریکی ئەم پرۆژەیەمان کردووە بڕاستی پرۆژەیەکە کە هەوڵمان ناوە هەتاتوانین جەخت بکەینەوە لەسەر توانا شاراوەکانیان لە ڕێی چەند چالاکیەکی جیاوازەوە من زیاتر بەشدارم لەگەڵیان لەگەڵ کتێب خوێندنەوە هەوڵین پێکەوە بخوێنینەوە بە بیرۆکەیەکی ڕخنەگرانەوە سێری شتەکان بکەین و بە وردەکاریەوە لە هەموو شتەکان بڕوانین لەگەڵ لایەن جیاوازەکانیانە. ئێمە توانیمان لەگەڵ مناڵەکانە ئەو ئەو پەیوەندیە دروست بکەین کە بڕیان بێنین لەسەر ئەوەی کە خەریکی خۆناسین بن لە ژیانیانناوە ئەوەی کە گرنگە بۆ ئەوان ئۆقرەگرتوویە و توانای جڵەوکردنی زیهن و بیرکردنەوەکانیانە. هەریەکێ لە ئێمە ئەزانێن کە لە ژیانە ئەو بەرکەوتانەی کە بۆمان دروستە بێ لە ژیانداوە لە ژیانی ڕۆژانەمانە پراکتیکیەکەین بەرکەوتی زۆرمانە بێ ڕەنگە ئەمانە زیهنمان بەرێ بیرکردنەوەکانمان پشڵەقێنێ ئێمە بۆ ئەوەی کە ئیش لەسەر کۆکردنەوەی ئەمانە بکەین و جڵەوی بیرکردنەوەکانمان بکەین چی بکەین باشە کەواتە یۆگا تاکە ڕێگات هەستی مرتاح بووم بەڕاستی مناڵی زۆر کرێتیڤ و زۆر زۆر زیرەک و بەتوانان. کۆمەڵێ چالاکی جیاواز جیاوازمان کرد یەکێک لەوانە تەبعی سەر تیشرت بووکە لەگەڵ خوێنکارەکانە هەریەکە و دیزینێکی خۆی دیارە کرد دواتر ئەو دیزینانەمان بۆ خستنەوە سەر ئەو تیشێرتانی کە خۆیان وەریەگرن و لەبەریەکەن

لەم پرۆگرامەدا توانیمان کۆمەڵە فێرخواز کە زۆربەی زۆریان تازە ئاشنا بوون بە یاری شەتڕەنج لێرەوە دەستپێکێکیان بۆ دابمەزرێنین و بتوانین پەرە بە بەهرەکانیان بین لەم یاریەدا وەک هەموو یاریەک شەتڕەنج سوود و چێژی خۆی هەیە من هەموو کات دەڵێم یعنی یەکێک لەو سوودانەی کە شەتڕەنج هەیەتی تۆ کە لە کاتی یاریکردن ئەگەر سێری سەر بۆردەکە بکەیت ئەبینی کۆمەڵە جوڵی جیاوازە هەیە بەڵام تۆ بێ باشترین جوڵە بدۆزیتەوە بۆی سەرکەوی ئەمە هەماشتا یعنی ئەتوانین تطببیقی بکەی لەسەر ژیانی خۆت کە شەتڕەنج و لێ ئەکات بتانی لە دیدگای جیاوازەوە سێری ئەو هەلانە بکەیتە بەردەستەوە و بتانی باشترین هەل بخوازیتەوە و بگەی بە سەرکەوتن. کۆمەڵێک دەرسمان هەڵبژاردووە تایە کە باسی کۆمەڵێک لە سکیڵە سەتایەکانی ڕۆژانە ئەکەین کەمێک لە بابەتەکان ئەگەر باس بکەم ئەوەیە کە چۆن گفتو بکەین بەیەکەوە چۆن فێربین کە مامەڵە لەگەڵ یەکتر بکەین. هەمان کاتە ئیشمان لەسەر لایەن دەرونی کردووە وەک ئەوی کە چۆن کۆنتترۆلی فشار و قەلەقیان بکەین چۆن هەوڵبین کۆنفیدنسێکی باش دروستکەین بۆ مناڵەکان. سەبارەت بە هەڵبژاردنی بابەتەکان ئەمە ڕۆژانە هەڵمان ئەیە ئەم بابەتانە هەڵبژێرین کە پێمان وابن و گرینگن بۆیان بابەتی فێربوونی دروستکردنی پاوەرپۆینت و سلایدە و چۆنێتی پێشکەشکردنی لە هەمان کاتە سڵاو من بەسۆز محەممەدم ژینگە دۆستم و هاوکات خاوەنی پرۆژەی پەرافریسایکڵم کە پرۆژەیەکی ژینگە دۆستانەیە بۆ ڕسایکڵکردنی کاغەز من لێرە مامۆسایی ژینگە دۆستیم و لێرە منداڵەکان فێریەوەکەم کە چۆن ژینگە دۆست بن و لە چ ڕێگەیەکۆ بتوانن گرنگی بە ژینگە بن لە دەرسەکەمانە هەوڵێن کە شتەکان بە دووبارە بەکاربهێنینەوە و ئەو شتانەی کە ئەتوانین جارێک زیاتر بەکاری بهێنینەوە سوودی لێ ببینین بۆی کاری دەستی لێ دروستکەین. لەناو دەرسەکەشمانە لە ڕووی ئەمەلیەوە لە ڕووی کردداریەوە ئەو شتانەی کە بەکاری هێنین ڕۆژانە بەریەکەوێن یان ئەو شتانەی کە پێمان وایە ئەکرێ دووبارە بەکار بهێنرێتەوە. من ناوم تارینا خاوەنی براندێکی ئیشی دەستم بەشداریم کردووە لە پرۆجەکتی لە سەمەر ئۆف هۆپ وەکو ئینتەرنێک لە دەرسەکەی منا فێری ئیشی دەستیان ئەەکەم ئیتر لە بازنەوە هەتا کوور ملوانکە و مەدالیا و شتیوە لەم وانەیە فێر ئەبن چۆن دیزین کەن و چۆن لە بیر و خیاڵیانایە بیکەن بە ئیشێکی دەستی جوان کە سوودی لێ ببینن. ئێمە لەم خولی هاوینەیە کە بۆ ماوەی دوو مانگە لەگەڵ ئەو مناڵە ئەسیزانەیە بەردەوامین و ڕۆژانە چالاکی جیاوازەکەین سەمای جیاواز هەم لە کلاسیک و هەم لە مۆتر. تا ئێستا وڵاممانەوەی ئەوان بۆ ئەو دەورەی ئێمەوەک و لایەنی سەما زۆر زۆر باش بووە. بێکە لە سەتایە ڕاستە ئەوان لەواچێت تا ئێستەوە و کوخول وەکو دەرس بەر جەوێک و بەرکە شەکی وا نەکەوتبێتن بەڵام لە بەردەوام بوونمانە تا ئەمڕۆ ئەتوانین بڵین جیاوازیەکی زۆر هەیە. بەس لە ئێستایانە ئەتوانن بەیەکەوە لەگەڵ هاوڕەکانیانە سەما ئەکەن سیری یەکتریەکەن یاساکانی دەرسەکە تێگەیشتون. سڵاو من مەریەمم خوێندکارم و بەشداری ئەم پرۆژەم کردووە کە بەڕاستی پرۆژێکی زۆر زۆر مانادار و سوود بەخشە مامۆستاکانمان زۆر زۆر باشن و ستافەکە ئێرە بە تایبەتی بەڕاستەمیان کەسی زۆر بەڕێزن و بە شێوەیەکی زۆر زۆر جوان گرنگیمان پێ دەدەن. من مامۆسا پەیوەند لە ماڵی کوڕانی نۆجوانان خۆم بە خۆشحاڵە زانم بە ماوەی دوو مانگ لە کتێبخانەی زانکۆی ئەمریکی دەورەیەکیان بۆ کلورەکە زۆر زۆر باش بوو ئەماکۆ ماڵی کوڕانی نۆجوانان دەستخۆشیان لە ئەکەین بە ناوی بەرپرس و کارمەندانی ماڵەکەمانەوە پرۆژەکە هەوڵە بۆ دۆزینەوەی توانە جیاوازەکانی مناڵان و نەوجوانانی خانەی کچان و کوڕان و هەروەها پەرپێدانی خەون و ئاواتەکانیان بۆ دابینکردنی داهاتوی گەشتر بۆیان. ئەوەی مای دڵخۆشیە پرۆژەکەمان پاڵپشتێکی دارایی بەهێزی وەرگر لەلایەن دەستگای فم و کۆمەکێکی جیهانی لە ناو دەرەوەی وڵات و هەروەها لەلایەن ڕخراوەکانی بەهێزکردنی ئاشتی لە عێراق و ئەوە هەروەها دەستگای مناڵانی عێراق لە کۆتای ئەمە زۆر سپاس و بزانینی خۆم دەڕبڕم بۆ هەموو ئەو کەس و لایەنانەی کە هاوکار بوون لەم پرۆژەیە بۆ خزمەتکردنی کۆمەڵگە.